F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali.
Prime Time Preview qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Call yours Greek yogurt.

Ma nafx intom, pero meta nidħol f'ħanut li jbigħ il-pitazzi, lapsijiet, kotba, ir-riħa vera tqabbadni nostalġija ta' tfuliti f'dan iż-żmien tas-sena. Ommi dejjem kienet tibgħatni bil-lista ta' xi rrid nixtri biex nipprepara s-sena skolastika, pero ovvjament kont immur lura d-dar b'ħafna iktar affarijiet milli kien ikolli fuq il-lista. Il-Malti jgħid Xita f'Settembru, meraq f'Novembru. Dan ifisser li naqra xita tajba fix-xahar ta' Settembru titqies bħala mitqlu deheb għall-frott li mbagħad ikollna f'Novembru. Ovvjament, f'dawn l-aħħar snin, naqra xita tajba f'Settembru batejna biex kienet magħna. Però ovvjament dejjem nisperaw fit-tajjeb u nisperaw li l-istaġun ta' Settembru jġibilna xi ftit xita biex inkunu nistgħu ngawdu frott tajjeb f'Novembru. Immorru niskopru iktar bajjiet ħalli ngawdu l-aħħar ftit ġranet tas-sajf

Inkomplu nesploraw. Illum, ħa naqbdu t-triq lejn in-naħa t'isfel ta' Malta. Ħa naqbad it-triq lejn iż-Żurrieq u l-Qrendi. Illum, ħa mmorru fl-akwati tal-Mitqub. Għal din il-bajja, Prepara beritta u flixkun ilma f'idejk, għax għandek naqra mixja mhux ħażin għaliha. It-tluq huwa minn ħaġar qim, it-tempji preistoriċi uniċi li għandna fil-gżejjer Maltin. Meta tieqaf u tħares lejn dawn it-tempji, faċli tiqpa' bla kliem. Dawn it-tempji, li ilhom jeżistu minn eluf ta' snin qabel Kristu, huma eżempju impressjonanti ta' arkitettura Neolitika u joffru għarfien prezzjuż dwar il-ħajja u l-imħabba tal-poplu preistoriku. Ħaġar qim tinkludi diversi strutturi megalitiċi inkluż tempju ċentrali u kamra ambjentali. L-Imnajdra huwa kumpless ta' tliet tempji konnessi permezz ta' passaġġi. It-tempji kollha jippreżentaw blokok imġarrfa b'mod dettaljat, altari u statwi li juru l-ħiliet rimarkabbli u l-prattiċi spiritwali. Illum, dawn jibqgħu bħala eżempju eċċezzjonali u wirt storiku imprezzabbli ta' pajjiżna. Ladarba tibda l-mixja mill-ewwel ħassib ruħek fuq l-irdum. Inti u niżel għall-bajja tal-lum tista' tammira wkoll veduti sbieħ tal-gżira ta' Filfla. Fil-mixja ħa tiltaqa' wkoll mat-Torri tal-Ħamrija li nbena fis-sena 1659 bħala wieħed minn tnax-il torri mill-proġett ta' torrijiet ta' Deredin. Kif tasal ħdejn il-lapita tal-Gvernatur Sir Walter Congreve, ibda n-niżla mal-irdum. Bi ftit attenzjoni, jirnexxilek issib passaġġi li joħduk 'l isfel, passaġġi li jofu joffru sfida u għandek bżonn ftit stamina biex tinżilhom, però mhumiex impossibbli. Il-passaġġi jwassluk għall-bajja, għall-bajja tal-mitqub, li spiss hija minsija u forsi għalhekk hija ferm speċjali. Il-bajja hija pjuttost żgħira, però Huwa post perfett jekk trid tgawdi għawma tajba 'il bogħod mill-folol kbar tan-nies. Meta tkun fil-Bajja tal-Mitqub tirrealizza kemm l-ibħra tagħna u l-kurrenti qed iġorru plastik mill-bogħod. Skart li ċertament ma ntremiex hawn, però l-kurrent spiċċa ġarr kollox hawnhekk, f'din il-bajja pittoreska. Meta tinżel fl-ilma, apparti milli tiffriska wara dik il-mixja, tkun ukoll kapaċi tammira veduti spettakolari tal-irdumijiet. Però fuq kollox Tkun kapaċi wkoll tammira l-kuluri uniċi, kuluri uniċi tal-baħar, li ssib f'dawn l-akkwati.
Fis-sajf, m'hemm xejn isbaħ milli tqatta' ħin ħdejn il-baħar jew fil-baħar, u aħna flimkien ma' Fior di Vita hekk irridu narawkom. Ibagħtulna ritratt tagħkom ħdejn il-baħar, fil-baħar jew taħt l-umbrella, waħidkom jew f'kumpanija. U dak ir-ritratt li tibagħtulna, grazzi għal Fior di Vita, jista' joħroġkom rebbieħa! Ibagħtuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom!
Fil-bajja s-sabiħa ta' Birżebbuġa ġiet fi tmiemha l-ħames edizzjoni tal-kampanja Saving Our Blue. Din l-attività kienet immirata għall-familja kollha. Logħob għat-tfal, attivitajiet sportivi, kif ukoll numru ta' stands edukattivi sabiex il-pubbliku jkun jista' jikseb aktar għarfien dwar l-ambjent marittimu u wisq iktar kif jista' wieħed jaġixxi biex nipproteġu u nippreservaw il-ambjent marittimu għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. F'Saving Our Blue ta' din is-sena nidejna esperjenza ta' realtà virtwali, proġett li l-għan tiegħu hu li jipprovdi esperjenza unika lill-pubbliku fejn turi s-sbuħija ta' żoni protetti marittimi, magħrufin bħala marine prodected areas. Għall-ġenerazzjoni ż-żgħira, bħala parti mill-kampanja Saving Our Blue, hemm ukoll proġett ta' web app, logħob interattiv, immirat għall-ġenerazzjoni iżgħar. L-għan ta' dawn il-logħob hu li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-ħsara fuq il-ħlejjaq marittimi kkawżati minn skart mormi bl-addoċċ, speċjalment minn dak l-iskart li jiġi ġġenerat mill-plastik li jintuża darba biss. Wieħed jista' jaċċessa dawn il-logħob minn fuq is-sit savingourblue.gov.mt fejn l-iskop hu li min qiegħed jilgħab jitgħallem kif għandu jissepara l-iskart u jipproteġi l-ambjent ta' madwarna. Ma stax jonqos li waqt l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Saving Our Blue ħadna l-okkażjoni biex inkomplu nqajmu kuxjenza dwar il-plastik li jintuża darba biss, kif ukoll nippromwovu attivitajiet fil-ħajja ta' kuljum li huma iktar sostenibbli, bħal eżempju ma tużax boroż tal-plastik u minflok tuża boroż taċ-ċarruta u basktijiet taċ-ċarruta li jistgħu jibqgħu jintużaw. L-edizzjoni sajfija ta' din is-sena tal-kampanja Saving Our Blue ħaditna fuq numru ta' bajjiet Maltin fejn saru diversi attivitajiet edukattivi li qanqlu ħafna interess fost il-pubbliku. F'waħda mill-attivitajiet li kellna, preċiżament fil-ġnejna, ġiet rilaxxata fekruna bl-isem ta' Anna, li għalkemm għaddiet minn esperjenza xejn sabiħa, issa tinsab lura tgawdi l-abitat naturali tagħha, l-ibħra tagħna. Meta tisma' l-esperjenza ta' Anna u tisma' aktar dwar il-meravilji li għandna fl-ambjent marittimu tagħna, tirrealizza kemm għandna r-responsabilità biex dejjem inkunu parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Għalkemm il-kampanja Saving Our Blue tas-sajf waslet fi tmiemha, ir-responsabilità tagħna li nħarsu l-ibħra tagħna tibqa' hemm. Ejja nnaqqsu l-konsum tal-plastik li jintuża darba biss u nkunu aktar sostenibbli fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Prime Time Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.